Caanṭha caan sunglawi a kan petu kan biakmi kan Pathian a hmasa bik ah a min thangṭhat si ko seh. Sunpar lianngannak vialte Bawipa ta si dih ko seh. A tipil petu Johan nih a chim bantukin annih cu a lianngan lai i ka ṭum chuk la timi kha tuchun kan nunnak zongah um hram ko seh. Pathian thangṭhatnak hmun kan rak chuah tikah kan rak chuah hnawhchan bikmi a maru bik cu Sunpar lianngannak he na thumnak ah a tho ṭhanmi kan Bawipa Jesuh Khrih, nangmah le keimah nih kan tei khawh lomi, zeitikhmanh zongah kan tei khawh lo dingmi thihnak, sualnak le vawlei a kan teipiaktu kan Bawipa Jesuh Khrih thihnak in a thawh ṭhan ni a si caah cu thihnak in a tho ṭhanmi kan Bawipa Jesuh Khrih zumhnak in a cohlangmi hna, an sualnak ngaihthiam a si i an sualnak sanduk bang a sanmi horha bang ranter cangmi Pathian dawtmi fanu fapa mithiang hna hmunkhat te ah kan rak rat i lungtho thanuam tein kan Bawipa Jesuh Khrih a lianngannak a ṭhatnak kan cawisan kan hlorhmi si Bawipa min thangṭhat si ko seh cucaah cun kan lawmh ding a sin hin ni hi zeruangah kan Bawipa Jesuh Khrih thihnak na tho ṭhan a nungmi Pathian kan ngei vawlei cungah minung tampi nih pathian ka si tiah an i ti minung tampi kha thil phun kip an cawnpiak hna sihmanhsehlaw an thi le a zei bantuk pathian ka si tiah ai timi hmanh an tho ṭhan ti lo sihmanhsehlaw Jesuh Khrih cu a luancia kum thong hnih ah vawlei ah a rak ra ve le pathian ka si a ti keimah hi Pathian sinin a rami ka si kan cawnpiakmi hna hi keimah sin a rami si lo pa sinin a rami Pathian sin ka hmuhmi si ti sihmanhsehlaw ka thi lai ka tho ṭhan lai tiah a zultu hna sinah a rak chimh bantuk tein a tho ṭhan taktakmi si minung zanga sinah vokhat ah ai lang a zultu hna sinah ai lang a zultu hna an hmuh hmaan te ah vancung khua kai kan Pathian min thangṭhat si ko seh a zultu pawl an ngaih a chia Zeicahtiah kum thum hrawng an tlon lenṭi ve tikah an bawi an hawikom a simi vancung khua a kaimi an hmuh tikah an ngaih a chia an tha a chia ve minung lei kap in sihmanhsehlaw vancung mi hna nan timi cu Galilee minung hna zei ruangah dah nan ngaih a chiat atu nan hmuhmi nan Bawipa Jesuh Khrih vancung a kai lio nan mit in nan hmuh bantuk te khin a rak kir ṭhan tik zong nan mit nan hmuh ṭhan te lai ti Bawipa min thangṭha ko seh cu kan Bawipa Jesuh Khrih a voi hnihnak a rak kir ṭhannak a hngakmi zuntu hna kan si kan hngah lio caan ah hin vawlei kan nunnak ah hernak tampi kan tong men lai kan ton ding zong a si ko tiah sualnak cu vawlei sorry vawlei cu sualnak ah tlu cangmi si Satan pa um minung hi sunparter kan si rih lo harnak kan tong ko lai sihmanhsehlaw kan bawipa Jesuh Khrih kan hngah lengmangmi a vawi hnin a rat ṭhan tikah cun pa Pathian sinah kan kalpi lai kan ngaihchiatnak kan mitthli kan hnawh lai ṭa ai hramnak um ti lai lo zawtfa damlonak um ti lai lo thinphan thlalaunak um ti lai lo a zungzal in zungzal tiang a vancung mithiang hna hmun khat te ah a kan daw biktu kan pa Pathian kan thangṭhat tila kan Pathian min thangṭhat si ko seh macu tluk macunak in zuntu hna nih kan ruahchannak lakah a nganmi thil um lo Paul nih Filipi pathumnak zawn tin dah ti kan Bawipa Jesuh Khrih a rak kir ṭhan lainak ding cu ngan ngan ngaingai in kan hngak e a ti kan Pathian min thangṭha ko seh cucaah cu nihin ni ah COVID-19 he pehtlai in siseh innchungkhar kong he Khrihfabu kong he kanmah pumpak Thil tampi kan tong men la. Hi bantuk kan tonmi hi zeiruang ah dah kan ton tiah a sullam kan hngal thlu kho lai lo. Sihmanhsehlaw kan hngalhmi cu zeitik hmanh ah Bawipa nih kan kaltak lo timi hi si. Kan umpi peng hna la tiah bia kan kamh bantuk tein zei bantuk dirhmun kan um lio caan zongah kan umpi pengtu si. Sam kul le thum kan rel kha zeitindah Sam catialtu nih van thawk dinhmun ti pawngah na ka hruai a ti ramhring lakah na ka bawhter a ti thluachuahnak phunkip nak a pek dinhmun te pawngah nak a hruai a hme pali nak zul tin da van te a thuk bikmi muihnak chungah um hmat ning lo bawipa zeihman ka ti la lo ziza tia nangma ni nak ka umpi ti chu din mun ti pong kan um lio chan lo kan umpi mi si lo ram hring lak i kan bo lio chan lo kan umpi mi si lo muihna khor kuang chung kan um lio chan zonga akan kal tak bal lo tu tu khal tha anun nak pek ding akan do mi kan ngai Cucaah cun zumtu fale hna, Pathian minung hna, Pathian fale hna, kan thazaang ṭhawnter hna u sih. Kan thazaang ṭhawnter hna u sih. Zumlotu ruahchannak ngei lomi hna bantukin ruahchannak ngei loin nung hna hlah u sih. A nung i a ṭhawmi Pathian kan ngei i zei bantuk thil kan ton i hmanh a kan hngalhpiaktu, a kan tuarpitu, a kan umpi pengtu kan ngei. Bawipa min thangṭhat si ko seh. tuchun, tuchun ni ah a sunglawi tukmi Pathian ni ah kai hin kan nufa in kan rak in tlawng hna lai i nan sin te ah thazaang kan la ve la kan ti pathian kan thangthat ve la kan ti nain nan sia rak ram lo i caan te zong na rak kan pek ve hi bantuk in caan te kan hmuh ve tikah lomnak tampi kan ngei kei atu hi luivil ah siang ka kai lio si i MT kai lio si bawipa lam hruainak in kan hnu mei thla khan MDiv ka di e tu he MT kai lio si luivil ah ka um ka umnak khua he Khrihfabu pakhatte um ve nain tu tiang na pum rih lo na pum rih lo le pumh kan ngaingai le bowling green hranghrang zongah kan pawngkam Khrihfabu sin te ah vei pum ve usih thazaang va la ve usih kan ti i tutan ah nan sinah atu bantuk kan rongratnak a si i caan kan hmuh ve caan lawmhnak tampi kan ngei cu lawng si loin laksawng hna nan ka chuah i ka phut lomi si nan cungah lawmhnak tampi kan ngei nan sinin thazang tampi kan la nan music zong a ṭha hlasak zong nan thiam bawipa nih in hmang chin ko hna seh ka hawi le kom tete santhang ka theihmi hi a tlangpi in hlasak an thiam dih music zong an thiam dih le hihi santhang pawl kan thangṭhatnak hna kan lawmh ngainak hna si kan nih thantlang lei hi a chim le rel hin kan ti kho le music hi kan thiam tuk lo hlasak zong kan thiam tuk lo le Hihi na nan uniqueness nak mu nan ti khawhmi lak i voi ka uarmi keimah pumpak in kan conglawmh ngainak mi hna si i Pathian nih a lam tampi in in hmang chin ko hna se ti kha van chimta ka duh zahan zan zongah nan center ah mino zeimazat he a biaruahnak kan ngei thlacamṭinak kan ngei i a rak chuak khomi mino nan dihlak cung zongah lawmhnak tampi ka ngei i zahen ah mino upa tam deuh he kan ruahmi cu Khrihfabu kong kan ruah E, America ram ah hin Babul siangngakchia CBCUSA hi za le hlei thum kan um i hi chung i Babul siangngakchia tete hi tonnak kum fatin kan ngei kan hnu kum ah khan Dala Chin Baptist Church Texas ah kan i tong i kan i nuam ngai hna tu kum kha Matthla ah Chicago Chin Baptist Church Pastor Valen Ceuti Khrihfabu ah khin kan i tong ṭhan hna le uh, Khrihfa Lai Baibal siangngakchia te kan tampi ko natein keimah pumpak in ka concern bikmi cu ka, ka interest bikmi cu Khrihfabu hi a si. Khrihfabu khual ka tlawnnak tete le kum ka kalnak poah Khrihfabu kong hi ka chim peng. Cun ca ka tial zongah Khrihfabu kong hi tampi ka tial. Le ka hawile lakah khin keimah hi Khrihfabu kong tam bik a chimmi le a tialmi ka si lai ti ah khin kai ruat. Ka hawile zong nih khin an ka ti peng. Zeiruangah dah Khrihfabu kong khin a chim peng ti khi an ka ti peng. Ezi ruangah dah ka chim ka chim peng ti ahcun Khrihfabu cu a biapi tukmi si. Khrihfabu tluk in na nunnak le ka nunnak ah a biapi mi um lo. Zeicahtiah Cathiang nih timi cu Kolos kan rel ah siseh, Efesa kan rel ah siseh, Khrihfabu cu Khrih pum a si te. Mathai ngan hlei ruak a hmel he riatnak zawn ah Jesuh nih a chim ṭhanmi cu ka Khrihfabu ka dirh la te. Jesuh Khrih nih a fisa ngan panga a hmi kul i nganak zawn ah kan hmuh ṭhanmi cu Jesuh Khrih nih Khrihfabu cu a dawt i a nunnak tiang a pek a ti cu. Jesuh Khrih nih a nunnak pek tiangin a dawtmi Khrihfabu, amah Khrihfabu a thisen le a nunnak in a cawk i a tlanhmi Khrihfabu cu zei ruangah dah chim loin kan um kho lai lo? Zei ruangah dah daw loin kan um khawh lai lo? Zei ruangah dah Khrihfabu caah i pumpe lo le rianṭuan loin kan um khawh lai lo? Cacun ka chim peng le cucaah cun zaanzaan zongah ka chimnak a si i cu ka chimmi tlawmpalte nan sinah tuchun ah hin van nolh ṭhan ka duhmi cu Khrihfabu zeidah a si timi hi si i cathiang kan luh hlanah tlawmpalte van com ta ka duh i Khrihfabu timi biafang hi biakam thar Mathai ngan hlei ruk a hmel hlei riatnak hi a voi khatnak a hmasa bik kan hmuhnak Baibal cacang a si. Biakam hlun ahcun Khrihfabu timi a hmanthlak kan hmuh lengmang natein a biafang bak kan hmuhnak a voikhatnak cu cuka Baibal cacang cu si i Khrihfabu timi cu Greek in Greek biafang a rami si i ecclesia tiah an timi si. I ecclesia timi biafang nih a langhter duhnak cu kawh auhmi tinak a si, call out one tinak. Vawlei in vawlei sualnak chungin Pathian nih a Fapa Jesuh Khrih in a kawhmi a tlanhmi Khrihfabu kan si. Israel mi hna tuanbia ka chim si ahcun Israel mi cu Izipt ram ah salah an taang i salah a taangmi a miphun cu Pathian nih Moses hmangin a chanhchuah hna i a dang tein a thleidan hna. Pathian na timi hna cu keimah cu nan Pathian ka si lai i nannih cu keimah miphun nan si lai. Pathian dang nan bia lai lo, miphun dang in na cawhburh lai lo. A dang tein kan dawtmi hna, kan thleidanmi hna nan si te. Biakam Thar ah kan van hmuh ṭhanmi cu Jesuh Khrih, Moses cu Hebrew nih a timi cu Moses nakin a ngan deuhmi Jesuh Khrih kan ngei a ti. Biakam Thar ahcun Jesuh Khrih nih vawlei sualnak chung in nangmah le keimah cu kawh auhmi le chanhchuahmi kan si cang. Cucaah cun zeidah langhter ka duhmi si ti ahcun Khrihfabu cu vawlei in kawhmi le chanhchuahmi a si caah zeitik hmanh ah Khrihfabu hi vawlei kal ning a kal kho lo. Rom a ngan hleihnihnak zongah kan hmu. Johan cakuat pakhatnak a hme a ngan pahnih hme hleinga hleiruknak zongah jem a ngan pali hme palinak zawnah vawlei he nan i hawikom kho lo a ti. Vawlei kal ning paoh kal hlah u ti si. Vawlei kha tlaihchan hlah, a chung thi rong tlaihchan hlah u ti. Cacun vawlei in kawhmi kan si caah Khrihfabu cu vawlei he ai den awk a si. vawlei mi nih an tuahmi hna paoh Khrihfabu chungah kan tuah kho lo. Vawlei mi hna an kal ning paoh Khrihfabu cu kan kalpi kho lo. Jesuh Khrih Khrihfabu a si caah Jesuh Khrih a duh ningin Khrihfabu cu kan kalpi ding a si. Kan Pathian min thangṭha ko seh. Zeitindah Jesuh nih a Khrihfabu cu kalpi a duh le duh lo ti kan hngalh khawhnak ding cu a bia ahhin a si. a bia kan relnak in zeidah a duh le a duh lo ti kan hngalh i cu kan hngalh ning tein Khrihfabu kan hruai tikah Khrihfabu ah thiang thlarau rianṭuannak a um Pathian sunparnak a lang i Khrihfabu nih Pathian pennak ka tampin a kauhter tawn cucu pakhatnak bik ah Khrihfabu zeidah a si ti van chim ka duh i the purpose of the church timi Khrihfabu a dir tikah hin zeidah ai timhmi a si ti hi si ai timhmi si. Pakhatnak ah Khrihfabu nih ai tinhmi cu Pathian biak a si. To worship God. Pathian a biami kan si. Nihin ni Pathian thangṭhatnak hmun kan rat tik zongah kan rat tikah amru bik kan rat hnawh chan cu kanmah caah a si lo. Mah cu secondary si. a hmasa bik bik in kan rak rat tik paoh ah kan rungthin kan ruahnak kan mindset ah um se ti ka duhmi cu pathian thangthat ah ka ra timi hi si se ti hi bible ca nih a kan cawnpiakmi si pathian biak awk ah ka ra pathian cawisang dingah pathian hlorh dingah ka ra jesuh kri a thatnak a lianngannak chimphuang dingah ka ra ti hi pakhatnak ah pathian thangthatnak hmun kan rak um se tiah ka duhmi si pahnihnak ah cun ministry ti si Pathian rian a ṭuan la tinak si. Pathumnak ahcun evangelism and mission Jesuh Khrih thawngṭha a karhtertu Khrihfabu si. Mathai a ngan hlei kul le riat, hlei riat hlei kua kul kan rel tikah cun te vawleicung khuaza kip ah va kal u law miphun vialte kha ka zultu va ser hna u pa le fapa le thiang thlarau min in tipil na va pe hna u law kan cawnpiakmi vialte hna va cawnpiak ṭhan hna u cun hihi philh hlah u nan sinah a zungzal can dongh tiang kan umpi hna te Kha va kal i zultu va ser kha Khrihfabu a mission ngan bik a si. Jerusalem Khrihfabu le Antioch khua Khrihfabu an dannak cu Jerusalem Khrihfabu cu anmah chung lawngah khan an nuam. Anmah um in an um i Khrihfabu lengah minung zeizat nih dah thawngṭha an theih lo timi kha an ruat ti lo. anmah chungah an nuam he tiah anmah chung lawngah khan a cawlcaangmi an si nin kan contract hoih in ka chim a si ahcun building ṭhapi an ngei music ṭhaṭha an ngei budget tampi in khrihfabu chungah an sui he tiah an nuam i khrihfabu leng an ruat ti lo sihmanhsehlaw antiak khua khrihfabu kan zoh si ahcun lamkaltu a ngan hleili kan rel si ahcun kan hmuh lai i Khrihfa upa paw Khrihfabu kha rawl an ulh, thla an cam i Paul le Barnabas lu cungah an kut an chuan i missionary ah an thlah hna. Kan Pathian min thangṭha ko seh. Cucu Antiok khua Khrihfabu bantuk hi nihin Laimi Khrihfabu nih kan herhmi si. Antiok khua Khrihfabu bantukin America kan phaknak zong hi kei ka timi cu Pathian mission rian kaupi kan ṭuan khawh nakhnga ding caah a si ka ti ko. Le atu zong ah kan ṭuan taktak. Lairam ah voi thum ka tlung ve cang i lam an ṭhat ning kan biakinn pawl an ṭhat ning kan innlo an ṭhat ning missionary sponsor kan he tuah khawh hna ning a lam tampi bawipa nih rian a kan ṭuanter le cu ve bantuk in Khrihfabu a dir tik zongah a chung lawng focus loin a chung a focusmi Khrihfabu hi a tlangpi in an dam lo ti si an hmun lo ti si Mission rian a ṭuanmi a nungmi Khrihfabu kha a hmunmi, a dammi, Pathian sunparnak langhtermi Khrihfabu an si ti si. A pathumnak zawnte a van tanh ṭhan ka duhmi cu Khrihfabu i a foundation hi zeidah a si ti hi van langhter ka duh. I cathiang chung ṭhiamṭhiam in ka van langhter ṭhan lai i Timote kuat khat a ngan pathum a hmel hleili hleinga hleiruk kan rel a si ahcun zeidah kan hmuh ti ahcun the church is the foundation of the truth a ti. Pathian Khrihfabu cu Pathian innchungkhar cu a nungmi Khrihfabu biatak a dirkamhtu le biatak i a tungpi kha a si ti kan Pathian min thangṭha ko seh. Khrihfabu a foundation a hrammi cu Pathian bia hi si. Pathian bia le Khrihfabu ṭhenawk a ṭha lo. Zumtu na nunnak ka nunnak le Pathian Baibal Pathian bia ṭhan awk a ṭha lo. Jesuh nih John a ngan hleriahnak cun a timi cu ka bia ah khan nan hmuh ahcun nannih cu ka zultu taktak nan si a ti. If you abide in my word, you are my true disciple a ti cu. A bia ah khan hmunh peng a si. Pathian bia a za cang ti um lo. Cucaah Khrihfabu a foundation cu khoika dah kan thlak la kan ti ahcun minung kan fim, kan thiamnak, kan ṭhawnnak le kan thilti khawhnak ah khan si loin zeitik hmanh ah ai thleng lomi le ai thleng bal lo dingmi le a rawk kho lomi a hi Pathian bia ah hin foundation kan thlak dingmi si. Pathian bia ah khan foundation kan thlak ding a si. Le Khrihfabu zong um, pulpit cung ka kai tikah ka chim ta pengmi cu tuzan zong a van chim ṭhan ka duh. pulpi cung kan kai tikah thawngtha kan chim la kan ti ahcun pathian bia bak kan chim dingmi hi thazaang fak piin ka pek lengmang hna america ram i khrihfabu a thimi pawl khi study an tuah hna i tam deuh a thimi khi a liberal deuhmi khrihfabu an si Baibal hi Pathian thawchuah hnawhmi a si i a palh lomi Baibal bia a si i palhnak lei ah kan hruai kho lomi a si i kan nunnak le kan zumhnak ah nawlngaihnak sang bik a si tiah a zum lomi pawl Baibal a doubtmi pawl Pathian bia zei ah a rel lomi Pathian bia nakin minung fimnak hngalh a duh deuhmi pawl philosopher le great thinkers pawl kha Khrihfabu tam deuh a thimi si. America ram i East Coast timi New England, New York te pawl, Massachusetts te pawl khi evangelism kan tuah tikah America ram ah a har biknak hmun a si an te. Evangelism a tuahmi pawl nih zei ruangah dah khika lei khi a har bik Washington DC area hrawng te pawl khi Zeiruang kan ti si ahcun kan mifim le kan mithiam pawl umnak dawh si cu great thinker pawl philosopher pawl mifim pawl umnak si kha tikah cun Pathian bia nakin kha bantuk lei i an kal deuhdeuh tikah Khrihfabu an thi zumtu an zor America zongah Khrihfabu kum fatin tampi an thi exact number ṭih cia kan thei kho lo na tein Tom Rainer nih research an tuahmi an hmuhmi cu kum fatin te Khrihfabu thong sarih hrawnghrang hi an thi peng ti si. An zor ngaingai Khrihfabu an zor miphun Mirang miphun zong hi biaknak lei ah an zor ngaingai. Cuti an zor ngai lio ah kannih Laimi kan rak phan i Khrihfabu tampi kan dirh. Khrihfabu tampi kan dirh, Khrihfabu kan cawlcang ngai. Sihmanhsehlaw a ṭha tuk na tein makhakha kan ralrin lo i Pathian biatak zei ah kan rel lo a si ahcun Khrihfabu a thimi lakah kan i tel kho ve ṭhiamṭhiam. Nihin nang mahle keimah bantuk tein Khrihfabu an zuarmi pawl khi atu bantuk tein an lungrak tho tuk ve ko cu. Meeting an tuah ah biak an ṭhaṭha. Milian tampi in an zuarmi pawl khi an duh ruangah an zuarmi si lo. Pathian biatak an kaltak. Pum an huam ti lo. Pumhnak in barbecue rawh le party kal an huam deuh cang. an Bawipa Jesuh Khrih an khamhtu nunnak pek tiangin a dawmi an Bawipa Jesuh Khrih thihnak a tho ṭhanmi cawisan le hlorhnak in khan thilsuk le shopping kal an huam deuh cang Pathian ni ah. Cu si tikah a mi million in biakinn an rak sak i meeting an rak tuah lungtho tha nuam tak in an rak thawhmi tangka pawl cu zeihmanh lo ah ai cang mi pem pawl nih kan cawk hna tampi biak an zur kan cawk hna kan sar kan kan chap kan rem kan ralrin ve lo si ahcun kan fa le chan ah kan nih zong kan miphun ta le ta lo cum ko si tu ka chim cu biaknak kong ka zumhnak kong ka chim mi si kan nih zong cu hna lakah kan tal lai lo ti hi chim ko se ve hrimhrim lo cucah cun kan mah nihin ni chan ah hin ara lai mi kan fa le chan ca tiang in foundation tha ten kan thlak piak hna a hau Jesuh nih Luke a ngan paruk ah foundation pahnih kong a chim. Lungpi cungah sakmi inn le thase cungah sakmi inn. Ka bia ka chimmi a tuahmi cu mifim lungpi cungah inn a sami bantuk a si. Thlichia a hrang ti le tho sihmanhsehlaw fek tein a dir peng a ti. Cu foundation lungpi cungah cun na nunnak hramthlak dingin Bawi Khrih min kan sawm. Na innchungkhar, na Khrihfabu, a hramthlak dingin tuchun ni caan ah hin Bawi Khrih min kan sawm hna. Pathian biatak ah na nunnak hram na thlak ahcun thlichia letlet na nunnak a ra ko hmanh silo fek tein na dir lai. Bawipa min thangtha ko seh. Am na hun lai ti kha biahmaithi bantukin lunglawmhnak he pehtlai in van chim ka duhmi si. I keimah ka kong cu ka van chim ti le lo kai hin chief secretary nih van chim cang ko i caan zong a kal pah caah khan Pathian bia lei ah van lut colh ko hna usih law tuchun hi kan nunnak ah um tukmi bia nan sinah chim ka duh le caan tampi ah thawngṭha kan chim tikah Bible study kan tuah kan tuah le kan chim le kan chimmi in thazaang tampi an la ko natein caan tampi ahcun kan nunnak ah Bawipa nih a chiahmi bia zong khi kan thimnak in minung tampi thazaang an la ti khi ka hmuh ṭhiamṭhiam cucaah cun tuchun cu ka nunnak i a um tukmi bia nan sinah van chim ka duhmi si i cathiang kan i ken si ahcun salm sawm nga le pakhat a hme pakhat in pasrihnak tiang kha ka van rel lai i a hneh hnu lei ah khan a tlangpi a dihlak in com khawh summarize khawh ka van i zuam ṭhan te lai sia le cathiang kan rel hna la Salm sawmnga le pakhat a hme pakhatnak in ka van rel lai. Pathian, a fekmi na dawtnak ruangah ka cungah zaangfahnak ngei ko. Na zaangfahnak a ngan caah ka sualnak cu ka thenhpiak ko hna. Ka ṭhat lonak cu ka ṭawlpiak hna law ka sualnak cu ka thenhpiak ko hna. Ka pelhnak cu kaa hngal i ka sualnak cu kaa thei zungzal ko. Ka sualnak cu nangmah cungah nangmah cung hrimhrim ah a si i a ṭha lo ah na ruahmi kha ka tuah. Cucaah cun bia na ka ceih tikah na hmaan ko i sual na ka phawt tikah na ding ko. Sual cia in hrin ka si. Ka nu nih a ka pawi ah khan misual ka si cang. Zumhawktlak lungthin hi na duhmi a si. Ka lungchung hi na fimnak in khahter ko. Ka sualnak cu ka hnawhpiak law ka thiang lai. Ka ṭawl law horhanak in ka rang deuh lai. Cathiang kan relmi Bawipa nih a thar in thlaw kan chuahpiak ko seh. Thla tawite kan cam hna lai. A kan daw biktu kan biakmi kan Pa kan Pathian na min thangṭhat si ko seh. Sunparnak vialte Bawipa nangmah ta si ko seh. Vancung ah na duhnak an tuah bantukin vawlei na duhnak tuah si ko seh. Na pennak tlung cang ko seh. Tuchun ni caan zongah na fale na mithiang hi vialte lamnak kan hruai. Caan ṭha caan sunglaw na kan pe. Bawipa na cungah kan i lawm. Atu bantuk zawtfah damlonak lak le Bawipa thinpang thlarau in kan um. Zeitik dah hi zawtfah damlonak nih a kan phak lai tiah lungrethei in kan um kan olok kan ngei a chia sihmanhsehlaw bawipa nangmah nih na kan umpi peng ti kan hngalh i zeitik hmah kan kal tak lo tu kan pathian a si a kan hu phengtu a kan hruaitu le a kan umpi i kan herhmi vialte kan petu bawipa nangmah na si na cungah lawmhnak bia kan chimmi bawipa na min kan in thangṭhat Tuchin zongah hi an nung i a ṭhawngmi na bia in na fale hna thazaang lak ṭhan kan i tim. Bawipa nangmah nar kan bawm ko. Na bia hi Bawipa nangmah tel loin fian awk a ṭha lomi si, nangmah tel loin chim awk a ṭha lomi si, nangmah tel loin i nunpi awk a ṭha lomi si. Nangmah lila tu nih rak kan zaangfah ṭhan law nangmah lila tu nih kan i nunpi khawhnak lai a thianghlim in a thlarau rak kan bawm ko tiah kan Bawipa Jesuh Khrih min in thla kan cam Bawipa kan Pathian. Amen. atu nai cathiang kan relmi kha kan theih lengmangmi Baibal cacang si ko lai tiah ka ruah. David siangpahrang pa sualnak a tluk hnuah Pathian sinah sual phuannak in thla a camnak a si. Le ka van relmi Baibal ca chung i kan luh hlan te ah zumtu hna le sualnak ai pehtlaihnak he nan sinah tlawmpalte van chim ta ka duhmi si. I thil paruk in ka chim la tu chun ni ah thil paruk in ka chim lai. Thil pakhatnak cu who is a Christian timi si. Tete cun ka van kal ka van kal lai i atu na Cathiang ka van relmi tiang kha kal khawh ka van zuam lai. E, Khrihfa kan timi hi mi zeidah an si? Khrihfa timi hi ahodah an si ti hi a pakhatnak ah van fianter hmasa ka duh. Khrihfa kan timi hna cu an sualnak a mertak i kan Bawipa Jesuh Khrih hi an khamhtu le an bawi ah a cohlangmi hna hi Khrihfa kan timi hna cu si. Mark a ngan pakhat a meh hlei nganak zawn ah Jesuh nih a chimmi cu vancung pennak cu a nai cang nan sualnak kha mer tak hna u law thawngṭha kha zum u a ti nan sualnak mer tak u ti sullam cu nan zulhmi lam ṭhalo in i mer u tinak a si repent ti sullam cu return ti he ai khat na zulhmi lam kha a ṭha lomi si zungzal na thihnak ding le an kalpitu si na nunnak an hrawktu ding a si na innchungkhar an hrawktu ding a si kha na zulhmi lam ṭhalo in i mer law Jesuh Khrih lei ah zumhnak in kal ti kha repent timi biafang nih a langhtermi a si i zumtu Khrihfa kan timi hna cu an zulhmi lam ṭhalo a kaltak i kan Bawipa le kan khamtu Jesuh Khrih kha an bawi le an khamtu i a cohlangmi hna he zumtu Khrihfa kan timi hna cu an si. Le Khrihfa kan si, zumtu kan sinak ah Bawipa nih a kan duhpiak bikmi zeidah a si ti hi van langhter hmasa van langhter ṭhan ka duh i zumtu kan si hnu ah Pathian nih a kan duhpiakmi cu ṭhen a si ṭhen. Khrihfa ka si cang tiah ka sual kho ti lo tinak a si lo. Khrihfa ka si cang i ka piangthar cang a hrin ṭhan cangmi fanu fapa ka si i sualnak ka tuah kho ti lo tinak a si lo. Sualnak leiah ka kal kho ti lo tinak a si lo. Sualnak ah ka tlu kho ti lo tinak a si lo. David siangpahrang pa kan relmi kha kan theih ko la. Pathian nih siangpahrang a thim lai ah Samuel sinah zeitindah a ti? keimah bantuk lungthin a ngeimi a si ti ai bochan tukmi David Israel mi hna an siangpahrang siangpahrang ngan taktak ral tuk thiam tukmi hipa hmanh sualnak ah a tlumi si nangmah le keimah zong kan hrin ṭhan cang kan piangthar cang kan ti na tein sualnak ah kan tlu kho tinak si lo a perfect mi nunnak ah kan nung peng la tinak a si lo sihmanhsehlaw zeidah a si kan ti si ahcun Khrihfa kan timi cu Khrihfa nun cu ṭhen kha si ṭhen. Jesuh Khrih muisam cuang in i thlen kha si. Maw cucu Khrihfa nun kan ti lengmangmi cu si. Caan tampi ahcun hika zawn ah Laimi kan i tapnak a ruang cu thawngṭha kan ngai, khamhnak thawngṭha kan ngai. Jesuh Khrih cu ka khamhtu le ka bawi ah kan cohlan. a hrin ṭhan cangmi fanu fapa kan si kan sualnak ngaihthiam a si zungzal nunnak kan ngei jesuh khrih dinnak thiannak le ṭhatnak cu hrawmh kan si cu i cu jesuh khrih dinnak le thiannak he vancung pathian kan pa umnak hmun thiangah a lut dingmi kan si sihmanhsehlaw zumtu tampi kan i tapnak cu hi pin lei ah zeitindah kar ka hlan lai ti hi si Hi pin lete zetindah ka nun lai i kar ka hlan lai ti hi zumtu tampi nih kan i fiang lo. Laimi tampi zong kan piangthar kan hrin ṭhan ko natein kan nunnak ah Khrih muisam a tluan lonak Galati dalnga kul hnih kul thumnak zawn ah kan hmuhmi thlarau thei kan nunnak i a tlai lonak a ruang cu Khrihfa nun kan i fian lo caah a si. Khrihfa nun kan i fian lo caah a si. Khrihfa nun kan timi cu perfection a si lo, transformation a si. Duhsah tete in kan ṭhen i kan puitlin i Joshua le a ralkap hna bantukin a ṭhawmi kan ke le kan kut kan samh i Pathian kan Pa sunparnak ca le a pan a ram kauhnak ding ca i rian kan ṭuan kha Khrihfa nun kan timi cu a si. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Cucun Jesuh Khrih muisam lo chin lengmang in i thlen a si. A pathumnak zawn ah van chim ṭhan ka duhmi cu zeiruangah dah kan hrin ṭhan hnu ah sualnak kan tuah tawn? Zeiruangah dah kan pianthar hnu ah lih kan chim tawn? Zeiruangah dah kan hrin ṭhan hnu kan pianthar hnu ah kan sualnak ngaihthiam a si hnu ah kan tluk rih ṭhan tawn lengmang mi kong te tlawmpal te van chim ka duh zeicahtiah kan piangthar pathian dawtnak kan thei sihmanhsehlaw sualnak kan van tuah tikah zeidah kan ruah kan ruah cawlh kan lungthin chungah pathian nih a ka dawti bal lai lo ka sualnak he a ka ngaithiam bal ti lai lo ka cu pathian dawtnak he kai tlak lo Ka cu Pathian zong ka bia ngam ti bal lai lo. Pathian sinak thla ka cam ngam bal ti lai lo. Kan ti lengmang. Kanmah le kanmah sual phuhrunnak kan ngei. Kan nun a rit. Pathian he duhsah tete in kan hlat, kan hlat chin lengmang i kan nunnak a rocar. Zei ruangah kan ti si ahcun sualnak kan timi kan i fian lo ruangah a si. I sualnak le sual ngaihthiamnak hi kap hnih in van chim ka duh hi zawn ah hin kan Bawipa Jesuh Khrih kan zumh bakin kan sualnak vialte hi ngaihthiam a si. Kan Bawipa Jesuh Khrih thawngin zei bantuk sualnak hmanh Pathian nih a ngaihthiam khawh lomi um lo. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Zei bantuk minung hmanh rak si law, zei bantuk sualnak hmanh rak tuah law, zei bantuk hmanh in a luancia caan ah rak nung law, rak tlongleng, rak ṭhu dir ko law, mi nih zei ti timi in rak si, zei bantuk in rak um zongah kan Bawipa Jesuh Khrih chungah Pathian nih a cohlang khawh lomi minung an um lo. Cucu vel kan timi si, kan a phut lomi Bawipa nih a kan pekmi laksawng a si. Cucaah cun Pathian lei kap in kan chim si ahcun a kan ngaihthiam dih, a kan cohlan dih, a luancia na sualnak, atu na sualnak le hmailei ca tiang in Bawipa nih voikhat ah ngaihthiam na si. Hor ha bang ranter cang dih si. Kolose chung a chim bantukin na sualnak vialte kha cancel dih si cang. I will remember them no more te zeitik hmanh kai cin kan ti lo ati cin kan piak si ti lo na sualnak vialte hloh piak di a si cang sihmanhsehlaw minung lei kap in vawlei ah kan um rih nihin ni ah hin hi kan umnak vawlei hi pakhatnak ah sualnak ah a tlumi vawlei a si pahnihnak ah cun kan ral Satan pa um Satan pa a um timi hi kan zumh bak a hau. kan zumh lo si ahcun Satan pa nih zeise a kan hrawh lengmang cu Johan thawngṭha ngan pahra nak zong tinte nan ral khuachia cu te oh sorry kha cu Peter si i mifir cu ti Satan kha chim duh nak si ko mu mifir cu fir duh le hrawh duh le thah duh an ra kei cu duh dim nunnak nan ngeih nak hnga ding ca ka ra ti cu Satan cu a kan hrawktu, kan lawmhnak kan firpiaktu, kan kan thlarau kan thattu si, kan thlarau kan spirit a kan thattu si. Cuta cun Satan kan ralpa um ti hi zuntu mi hna nih kan fian cikcek a hau nin ni caan ah hin. Kan innchungkhar zong Peter cakuat a ngan nga a hmeprenak zawn ah Peter nih chimmi cu nan ral khuachia cu nanmah seh awkah chiandeih a rawlṭami bantukin a vak lengmang e ti cu kan lakah ai chok peng 24 hours ahodah ka seh lai ahodah ka thluk lai ahodah pathian lei in kan hnuh lai ahodah Bible carel ai tim tikah Bible carel lo hnahnawhnak ka pek la ahodah thla ka cam la ti tikah thlacam kho lo in hna ka hnawh lai tiah Satan pa hi alam kip in rian a ṭuan peng Mucucu kan hngalh a hau. Cucaah cun Peter zong nih fim hring tein um u a ti. Be a Lord a ti. Ralkap pawl ral ralram an um tikah ralkap pawl i caan a phak i gengsong mi nih khin an sakhan a hngah bantuk hi be alert tiah a chim duhnak cu si. Fim hring tein um u, nan hnu nan hmai i her u a tinak cu si. Zumtu hna zong vawlei kan nunnak ah hin kan ral Satan pa um ti kan fian ahcun kan ralrin a hau. kan ralring deuh fawn la kan innchungkhar kan ralring lai kanmah pumpak kan ralring la a pathumnak ah cun kan nunnak ah hin sualnak a um rih kan sualnak cu ngaihthiam a si sihmanhsehlaw hi sualnak he kan chungah um kan chungah um rih kan i chuahkehpimi kan sualnak ruangah kan hrin ṭhan hnu kan pianthar hnu zong i sualnak kan tuah tawnnak a si Korin uh, sorry Roma ngan pasri kan rel si ahcun kan hmu la mu Paul nih cin da te tua ka duh mi kha tua lo in tua ka duh lo mi tu kha ka tua mi olok chong ka va si da a ni hnu ka fian mi cu ka chungah sualnak aru um kha ka hal e ate Paul nih a hrin than cang hnu ah a chim mi bia si tacun na chungah sualnak a um sualnak i a tlu cangmi valeia na um kan ra setan pa um Cun minung zumtu pawl hi sunparter kan si rih lo, glorify kan si rih lo. Jesuh Khrih in thihnak in a thawhter ṭhan cangmi pumsa ah thlen kan si rih lo. Cu kan si rih hlan lo chung le vawlei kan um chung cu sualnak ah kan tluk caan um la. Kan i chuih pah caan a um la. kan din awk tluk kan dinfel lo caan um la kan ṭhat awk tluk kan ṭhat lo caan um la cucaah cun mah bantuk dirhmun um lio caan ah khan thazaang pek kan duhmi hna cu nangmah le nangmah kha hnulei ah pil loin ka umnak hmun hi zeidah a si ti kha kan hngalh i kan ra setan a um ti kan hngalh i sunparter ka sri lo ti kha kan hngalh a si ahcun pathian lei ah thazaang chuah chinchin kar kan hlan dungmi kha si Pathian lei ah thukdeuh chinchin in kar kan hlan dingmi kha tuchun ni caan ah thazaang van in pek hna ka duhmi si. A palinak ah chim ka duhmi cu Khrihfa kan si hnu ah teh sualnak he kan i ciah kho maw timi hi si. Mi pakhat a hrin ṭhan kan ti tuk na tein sualnak ah an tlu an kal ṭhan tawn. Mikhi khi te a hrin ṭhan taktak mi zumtu taktak an si hnga maw si lo timi khi bia kan i hal lengmang tawn. I Bible ca nih kan cawnpiak mi cu zumtu taktak kan Bawipa Jesuh Jesuh Khrih hi kan khamhtu le kan bawi taktak i a cohlang mi ti le thlarau a hrin ṭhan mi thiang thlarau a tingco taktak mi kan si si ahcun kan hrin ṭhan hnu ah vale sualnak ah kan kal kho ti lo vale sualnak hi kan i ciah kho lo a caan caan ahcun kan i chuih pah caan um na sihmanhsehlaw kan lifestyle ah kan nunnak ah sualnak hi kan tuah peng kho lo ti hi cathiang nih a kan cawnpiakmi si zumtu le zumlotu kan i dennak tampi lak i pakhat cu zumlotu pawl cu sualnak an tuah tikah an zeihmanh a poi lo kan hrin ṭhan lo a si ahcun sualnak kan tuah tikah kan zeihmanh a poi lo sualnak tuah ah khan kan i nuam sualnak lei kal kha kan huam sualnak kan tuah tik zongah kan nunnak ah cawnpiaktu zeihmanh kan ngei lo sual phurhnak zong kan ngei lo sual tuah kha kan i nuamhmi si kan duhmi si kan lifestyle a si sihmanhsehlaw zumtu a hrin ṭhan taktakmi pathian fanu fapa sualnak a tuah tikah cun zeidah a lang a lungthin a kek kuai a lungthin a kekkuai cikcek Peter nunnak kha van zoh hna u sih Jesuh nih tindah ti cathiang a tlin khawh nakhnga mi fapa hi an ka tlaih lai i nan ka zamtak dih la ti cu Peter tin da thawh a dang pawl nih zamtak ko hna hmanhseh Bawipa kai cu zeitik hmanh ah kan zamtak aa lo a ti e na i chim sawh tuzan hrimhrim ah ar voi thum a khawn hlan ah na ka hlawt lai e te pilan tin da ti than jesuh ziah ka chimmi na zumh lo nan nangmah ca hen ka nunnak tiang dok pe ka ngam tiah pi ta nih ti cu jesuh khrih an van tlaih ciammam le jesuh khrih bia bantuk tein jesuh khrih ka hngalh balmi si lo tiah a hlawt taktak a hlawt taktak nu as peter khatin da ti a lungthin a kek kue cikcek a lungthin a kek kue Zumtu hna zong cucu kan si. A hrinṭhan taktakmi fanu fapa kan si ahcun sualnak kan tuah caan zongah khan kan i nuam kho ti lo. Kan lungthin a kekkuai zeiruang dah kan lungthin a kehkuai pakhatnak ah kan chungah ummi thiang thlarau nih sualnak kha sual a si ti kan hngalhter kan Pathian min thangṭha ko seh. sualnak kha sual a si ti kan hngalhter tikah kan lungthin a kekkuai aw a nunnak pek tiang a ka daw tukmi ka pathian pei a ngaih ka chiatter hi a lung ka fahter hi a duh lomi thil pei ka tuah hi kan ti kan lungthin a kekkuai e sual ngaihchihnak he thinlung kekkuai mitthli he pathian sinah khupbil in kan kir ṭhan Cucu zumtu hna kan nunnak a si. Ahohmanh nih an hmu theng men lai lo, an thei lem lai lo. Sihmanhsehlaw a hrinthan taktakmi zumtu na si ahcun sualnak lakah nei nuam kho lo. Sualnak lakah nei nuam kho lo. A luancia ah uh, zu na rak din a si ahcun tahchunhnak van lakmi si mu. Zu na rak din kho men tahchunhnak ah. Na hrinthan hnu, na pianthar hnu, na hawile nih an in sawm. an nun sawm le an nun sawm tuk tikah tukforhnak a ṭhawn tuk tikah zan khat te na va ding na va ding i inn ah na rak lawi a thaizing kip tu ah na peh zulh kho ṭhan ti lo a hmaizar na peh zulh kho ṭhan ti lo a hmaithla na peh zulh ṭhan kho ti lo na chungah ummi thiang thlarau nih an cawnpiak ṭhan la Jesuh nih chim kha mu thiang thlarau kan thlah ka van thlah lai i an cawnpiak hna la te kan nun ah cawnpiaktu thiang thlarau kan ngei cucaah cun kan lungthin a kehkuainak a si mathai a ngan panga a hme palinak zawn ah jesuh nih cimi cu a ṭap a hrammi cu lunglawmmi nam a si dah pathian nih an hnemh hna la a ti a ṭap a hrammi tiah hika zawn a chim duhnak cu an sualnak ruang i a ṭap a hrammi pawl kha an si an lungthin a kekkuaimi pawl kha an si jesuh nih dah te sualnak tuah ruang i a ṭap a hrammi cu lunglawmmi nan va si dah pathian nih an hnemh hna la kan ti cu restore kan tuah ṭhan atu samsung le pakhatnak zong kan hmuh cu David siangpahrang pa zong pathian lungthin betu a ngeimi mi nupi Uriah nupi Bathsheba a sualpi tikah zei si a nunnak nih a celh lo a kekkuai cikcek tikah Pathian sinah thla a cam cu Bawipa na zaangfahnak a nganmi ruangah hin rak ka ngaithiam ko ka sualnak hi rak ka thianh ko tiah Pathian sinah thla a cam cu ve bantukin a piangthar taktakmi fanu fapa kan si ahcun sualnak hi kan lifestyle si kho lo sualnak lakah kan kal peng kho lo sualnak kan tuah tikah kan chungah cawnpiaktu thlarau nih kan lungthin a kan khehkuai lai i Pathian sinah kan kir ṭhan lai ti hi van langhter ka duh nawlngeih cu a har ngaingai zumtu kan nunnak ah nawlngeih cu a har pathian lawmhter cu a har caan tampi ah mu sihmanhsehlaw a theitlai cu lawmhnak le thluachuah hmuhnak a si kan pathian min tha seh sualnak tuah cu a nuam sual tuah cu a nuam sihmanhsehlaw a theipar cu ningzahnak le rawhralnak a si ve a fisang in panga mi pahra nak zaltin te bawipa a lomhtermi thil kha kawl i zuam u te afisang in pali a hme som thum thiang thlarau kha nge chiatar hla u te mathai ngan paruk a hme som thum le pathum zeizong vialte nak in pathian duhnak kha nan duhnak ngan bika cheu te koring kuat ni ngan panga hme pakua pasha pawl tin te van cung i kan um zonga hi vlei i kan um zonga kan duhnak ngan bik cu kan boipa duhnak to kha asi e ate Bawipa duhnak a tuahmi Bawipa a langhtermi zuntu fanu fapa si ko hna u si sualnak lak i kan ton len kar kan hlan a si ahcun an a nuam ngai men lai mah lio chung kha cu kan ni lai kan khek lai kan nuam ko la sihmanhsehlaw a theipar cu nangmah le keimah nih kan theih ningzahnak a si rawhralnak a si kan innchungkhar a kan hrawh ningzahnak a tlunter khrihfabu miphun sualnak nih a tlunter tawn mah kha a palinak tiang ka van chimmi van si law zuntu hna nih sualnak kan tuah tikah thil a cangmi panga tein van chim ṭhan ka duh i zumtu hna nih sualnak kan tuah tikah Pathian fanu fapa kan sinak ai thleng lo Rome ngan pariah mi pakhatnak zun ah kan hmuhmi cu mi zei bantuk hmanh Khrih chungah an um si ahcun sual phawtnak a um ti lo ati there is no more condemnation for those who are in Christ ati Jesuh Khrih chungah kan um ti sullam cu a hrin ṭhan cangmi kan si Pathian dawtmi fanu fapa kan si tinak asi Pathian dawtmi fanu fapa kan sinak in sualnak kan tuah sual caan tikah Pathian kan ngeihchiatter tikah Pathian fa kan sinak ai thleng lo zungzal nunnak kan ngeihmi hi a tlau lo ai thleng lo ti hi nan sinah chim ka duh Pathian fanu fapa na si ṭhiamṭhiam Pathian dawtmi na si ṭhiamṭhiam ti hi nan sinah van chim ka duhmi si pahnihnak ah cun sualnak zumtu nih kan tuah tikah Pathian he kan i pehtlaihnak ai rawk Pathian nih kan i pehtlaihnak ai rawk. A luancia caan i thla na cam tikah na tui bantuk na tui ti lo. Worship na kan hla na sak tikah na tui bantuk na tui ti lo. Biakinn na kal tikah khan a luancia na lungthawh bantuk na lungtho ti lo. Zei ruangah na tuahmi sualnak ruangah khan na sualnak cu ngaihthiam a si Pathian fanu fapa na sinak ai thleng lo na tein Pathian he na pehtlaihnak relationship ai rawk. Kha relationship kha restore ṭhan a haumi cu si. Restoration a hau, restoration tuah a hau. Mahka Samsung ah le pakhatnak zawn ah kan hmuh. Sual phuhrunnak kan ngei, kan nun a rit, kan lawmhnak a tlau cu. Khamh hnangamnak, uh, khamhnak kan hmuhmi lawmhnak kha kan thlau. kha lawmhnak te kha mu peace timi daihnak zong kan ngei ṭihnak kan ngei ningzahnak sual phuhrunnak kan ngei zumtu hna nih sualnak kan tuah tikah a pathumnak ah cun kan tuahmi sualnak thawngin bawipa nih a kan ngaihthiamnak tein a theipar consequence cu kan chan chung kan zun ve lai Zumtu hna nih mu sualnak kan tuah cu kan tuahmi sualnak cu Pathian nih a Fapa Jesuh Khrih thawng a kan ngaihthiam nate in a theitlai kha kan nun chung kan zun ve lai. Tahchunhnak ka chim si ahcun uh, misual ngaingai ka si i mi pakhat kha ka va thah mi pakhat ka va thahmi kha Pathian leikap in kan zoh si ahcun Pathian ah ka ngaihthiam Jesuh Khrih thawngin Sihmanhsehlaw kha mi ka thahnak, ningzahnak le theipar vialte kha ka nun chung, ka chan chung ka zun. Cun keimah lawng hmanh si loin ka tefa, ka chan le ka tu le fa tiang nih an rak zun ve. Cucaah cun zumtu hna nih sualnak kan tuah dik le tuah lo tikah Hitin kan ti lai, kan ralrin dingmi si sualnak tuahnak le kan ralṭhat ding si lo. Sualnak hi kan ṭih ding a si. Sualnak hi biadawh lo deuh si ko nain sualnak hi kan fih ding a si. Sualnak hi kan huat ding a si. Sualnak he ai pehtlaimi hi a zaam in kan zaam tak ding a si. Kan lawmhnak a kan firpiaktu kan chan chung ningzahnak le rawhralnak lei ah a kan kalpitu sualnak a si a pathumnak zawn ah palinak zawn ah van chim ṭhan ka duhmi cu sualnak kan tuahmi hi kanmah lawng kan hnursuang lo kan fanu kan fapa kan miphun kan ram le khrihfabu tiang kan tuahmi sualnak nih a hnursuan Phundang kan sim si ahcun nihin ni ah nu le pa nih sualnak kan tuahmi he kan fanu kan fapa tiang khi a hnursuan hna. Kan fanu kan fapa tiang effect a tuah hna. David le Solomon nunnak zongah kan hmuh khawh cu David nih nupi pakhatnak tam a ngei. Ai nuam nu he a fapa Solomon chan kan van phan i nupi thongkhat a ngei tiah kan theih ko cu. Cuve bantukin nu le pa zong si ah ahopaoh kan si ah ninni kan tuahmi sualnak hi Bawipa nih a kan ngaihthiam ko le natein a theipar cu kan fanu kan fapa tiang a hnursuan khawh hna. Kan fanu kan fapa tiang nih kan tuahmi sualnak theitlai hi an rak zun te la. An rak zun te la. Ninni ah pumh kan huam lo chiakhat nu le pa cu overtime kan ṭuan, rian kan ṭuan. Zarhpini zingah mitkuh cim tein kan ih, i kan duh, bazar kai kan duh, thil suk kan duh, herhhai dang kan duh. Pumh kan huam lo le pumh lo kha sual a si cu mu. Hebrew kan rel si ahcun kan hmuh cu i pum u, hmunkhat te tong u, Pathian thang cathiang chungah kan hmuh lengmang. Pumh lo kha sual a si i pumh kan huam lo, bia kan ratnak in dangdang kal kan huam deuh. Makha pumh kan huam lomi theipar kha hmailei ah na fanu na fapa nih an rak zun te dingmi si. Nulepa pum a huammi le thla a cammi le a thangṭhatmi cu an fanu le an fapa zong nih an van zulh ve hrimhrim hna. Minung nih hin kan cawnmi kan cawn ning khi ai phun dang cio. Cheukhat cu hna in theihnak in a cawng deuhmi khi kan um. Mithmuhnak in cawn a thiam deuhmi kan um. Lettuai in a cawng thiam deuhmi kan um. Kan fale te nih an cawn thiam bikmi cu an mit in an hmuhmi ah khan si. Nulepa nih i pum ti kan chimhmi hna nak hin nulepa kan i pumhmi an hmuhnak in tam deuh an cawng ti dawh si cu psychologist pawl nih cucaah cu nulepa zong nih ni caan ah thazaang pek kan duhmi hna cu Nin ni i Bawipa kan lawmhter Bawipa nawl kan ngaih si ahcun Bawipa kan lawmhternak le Bawipa nawl kan ngaihnak thawngin kan hmuhmi thluachuah hi nangmah le keimah nih nihin kan chan ah a theipar kan zun kan eidin pinah kan fanu kan fapa kan tefa chan tiang nih an rak zun te dingmi si. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Cuticun sualnak le thluachuahnak hi a theitlai ai zul dawimi an si. Ninni ah pumh kan huam lo a si ahcun, sualnak lei ah kar kan hlan si ahcun, kan fanu kan fapa zong hmailei ah pumh huam lonak sualnak lei ah kalnak lam kha a lam a fiang ti kha van chim ṭhan ka duhmi si tahchunhnak van chim ka duhmi cu ka pu kalemi wa ummi reverend hratling si pastor hi kum sawm thum hrawng a ṭuan kum sawm thum hrawng a ṭuan le hnaring hna ah khin pastor rak ṭuan bal ti si kan chuah hlan ah khin le kum sawm thum hrawng rian ṭuan kan nu ṭa he pathian rian ṭuan ve mi ṭhiam ṭhiam si evangelist si i thong hni le hlei hni ah khan ruah lo pin a paw fak i a kan thi tak le kan nu lei kap zong an siseh ka pa lei kap hna lei zong siseh keimah te lawng hi an tu le fa ah pathian rian ṭuanmi thawngṭha chimtu baibal cawnpiaktu ah ka hun i chuah le ka pu le a rian ṭuannak a theimi nih cun zeitindah an ka ti tawn tiah cun na pu le thluachuah nangmah cungah a tlung an ka ti tawn na pule nih an rak dam lio ah he chet le maw tiah Pathian rian an rak ṭuanmi Pathian thawngṭha an rak aupimi thluachuah kha nihin an tuufa nangmah cungah a tlung tiah kan chungkhar a kan theimi naihniam deuhmi nih cun a kan ti tawn le a hmaan taktak lai tiah ka ruah Baibal ca chung zongah kan hmuhmi si Cuve bantukin nihin ni caan zongah kanmah pumpak cio ah kan nunnak ah awareness tuah kan duhmi hna cu sualnak kan tuah si ahcun van nolh ṭhan ko ning law ka bia kha kan tuahmi theipar kha nihin kan chan ah kan zun lai pinah kan fanu kan fapa tian an rak zun te dingmi si ti a nung tuk maw cucu maw ro ah chiahpiak kan duhmi hna a si nihin ni caan ah Cu silosin nihin ni ah dah Bawipa kan lawmhter lai, Bawipa nawl kan ngaih lai i kan hmuhmi thluachuah hi nangmah le keimah nih kan zun kan eidin pinah kan fanu kan fapa kan tefa hna ro ah kan chiah ṭhan hna la. Cucu nihin ni ah kanmah nunnak bak ah ummi si, kanmah duhthimnak bak si. Cucaah cun Pathian a lawmhtermi, Pathian nawl a ngaimi si hna u si ti hi sawm kan duhmi hna si. A paruknak ah cun a van i phundang deuh cang lami cu atu ka chimmi hi nan nunnak he ai pehtlai khomi nan um na tiah ka ruah. A paruknak ah cun kan sualnak hi Pathian nih a hman khawh. God can use our sin. Pathian nih sualnak a tuah kho lo. Pathian hi sualnak he pehtlai in responsible a ngeimi si lo. God cannot sin and God is not responsible for our sin, but God can use our sin. I ka chim duhnak cu kan sual sualnak he Pathian nih a huat natein kha kan sualnak kha Pathian he a kan neihniamtertu ah Pathian nih a hman ṭhan tawn. Cucu keimah ka nunnak zongah tampi ka hmuh tawn i mino kan si siangakchia kan si caan tampi ah Baibal ca kan rel awk tluk in ka rel khawh lo caan a um thla ka cam awk tluk in ka cam khawh lo caan a um Pathian he caan zeimawzat chung te ka van in hlat caan khi a um kha lio caan ah khin zei da si Pathian nih ka lungthin a ka kheh khua i kha ka sualnak kha amah Pathian nih amah he kan i neihniam deuhnak ah a hman tawn ka ihnak khaan ah ka ihnak khaan thlacamnak ka thil chiahnak khaan ah ka khup a ka biltertu ka mitthli a ka thlatu ka lungthin a ka khekhuaitu he ka tuahmi sualnak a si tawn ka dinfelnak le ka ṭhatnak le ka ṭhawnnak hna nih ka khup a ka dil a ka bilter bal lo sihmanhsehlaw ka tuahmi sualnak pathian a ngaih ka chiatter ti ka hngalhmi ka lungthin a kekkuaimi nih pathian umnak present chungah a ka hruai ṭhan lengmang Cuticun sualnak na tuah tikah, naihchuih pah tikah, na tlukrilh tikah, na nunnak ah ṭemṭawnnak le sual phuhrunnak um loin hi ka sualnak hi Bawipa nih amah he kan i naihniam deuh khawh nakhnga ding caah a hman khawh tiah positive lei in ṭhatnak lei kap in na zoh ṭhan a si si ahcun Bawipa lei ah thazaang thar na la ko la. Paul zong kha a nunnak kan zoh ṭhan dal ah Paul nunnak tlawmpal te va zoh ta hna u sih. kan nunnak ah derthawmnak a um ate Korin cakuat a ngan pahnih Korin cakuat pahnihnak a ngan hleihnih zawn ah hi ka derthawmnak ruangah Pathian sinah nikhat ah voi thum lengmang thla ka cam ati sihmanhsehlaw Bawipa nih a ka lehpiak a ka lehmi cu ka vel hi na ca a za ko zita tiah na derthawmnak in pei ka ṭhawnnak cu a langh cu ati cu Paul a derthawmnak kha Pathian sinah thla a camtertu si Bawipa min thangṭha ko seh. Paul a derthawmnak kha Pathian ṭhawnnak ai langhnak si. Ninni ah na derthawmnak kha Pathian sinah thla an camtertu si ko cu. Ṭhatlonak lei kap lawng te na ruah khan cun Pathian he nai ṭhen le doh la, na nu le na pa he nai ṭhen la, na Khrihfabu he nai ṭhen la, na miphun he nai ṭhen la i na, na, na, na lo tlau chin thluahmah la. Sihmanhsehlaw Pathian ṭhawnnak a lang kho. Pathian tinhpiakmi um kho tiah na ruah a si ahcun na derthawmnak le na, na sualnak hmanh kha Bawipa lei ah an hruaitu an si kho. Kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Cun Jesuh Khrih a zultu pawl nunnak hi zoh hna hmanh u sih, cakhat tein. ahohmanh a tlamtling men um lo an na chuih pah thluahmah ve ko an palh thluahmah ve ko sualnak an tuah pah caan thluahmah zong um ve ko samenhsehlaw jesuh khrih kha an zul peng cucaah cun jesuh khrih hnu zulh lonak cun i chuih pah cuahmah bu i zulh zong hi a ṭha deuh kan pathian min thangṭhat si ko seh pumh lonak cha cun i chuih pah cuahmah bu i pumh hi a ṭha deuh Khrihfa kan si lo nak cha cun tlamtlin lo bu derthawm bu te i Khrihfa si hi a tha deuh. Cucun nin ni chan thazang faak pin lan ha usih. Na derthawnnak kha Pathian thawnnak langhnak dawh si kho cu. Na sualnak hmanh kha thlacamnak leiah an